Helo a chroeso i benod newydd o Pryd ar Dafod. Fi yw Dewi a ti yw Ianto. Ie, yeah, cywir, wythnos yma... Fi'n dweud wythnos yma bob tro, ond ti'n bod, it, it could be any time. Yn y benod hon, mae gyda ni rhywun arbennig sy'n rhannu Un enw gyda fi. Ww, dim Ian to. Na, Enw canol ti. enw canol fi.
Llw- Classic. Llwyd. Helo, Llwyd Owen. Nethon ni ddim actually cyflwyno No, fe ie. fanna. Yr awdur.
A hefyd, uh, enw canol gwych. O, ffwrdd ar y llwn.
Tr- Trwy'r mic round. Na ni. Fanna. Ie, fyna. Mewn i'r Oh symbol. my god.
Dyna ni.
Na ni. Oeddet ti'n clywed ni'n anad. Ni'n mynd i gadw hwnna mewn.
That was great. Air.
DIY.
Ond hefyd, t- dyna beth yw Llwyd, yw enw canol. Sa'n adnabod unrhyw un arall o'r enw Llwyd fel enw cyntaf, ydych chi? Na.
O'n i'n mynd i ofyn hwn, fi ddim yn fawr yn paratoi unrhyw beth, ond o'n i specifically eisiau gofyn i ti am hwnna. Yeah. Am hassles cael enw fel yna. Ie, yeah, wel, o'n fi wedi bod yn gwrando ar y penodau y, y, y podlediad dros yr, yr wythnosau diwethaf yma. A o'n i'n clywed Sean Owens yn siarad am uh, rhoi enw call iawn i'w blentyn e. Um, beth oedd e? Ma Maxen Calt neu rhywbeth, ie? Yeah, solid. Ond on, on mae hwnna'n hollol, hollol iawn beth oedd e'n gweud. Mae eisiau enw, mae pawb yn gallu ynganu. So, T'mo'? Osgoi yr yll. Yym a o- yy t'mod dwi 'di priodi yy merch sydd o o Ogledd Cymru ond sydd sy'n dod o deulu Saesneg so ma' nain i a Gramps yn yn yn methu siarad Cymraeg. So nw byth wedi gweud yn enw i'n iawn mewn dau ddeg pum mlynedd ond yy o'n i'n meddwl amser o'n i amser o'n i'n ca'l plant dyna un o'r pethe o- o'n i'n gorffod penderfynu rei' ni'n gorffod ca'l enw ma' nain i a Gramps yn gallu gweud so yy m- merch y y plentyn cynta Elian. Iawn dim problem. Yy ail blentyn Syfi. Ie, dim problem fanna, Narnia Gramps on board, ond wrth gwrs, tu hwnt i'r teulu, os mae rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg yn gweld yr enw Syfi ar bapur, it's sci-fi. so yeah, croeso i'r croeso i'r clwb. Ie, yeah, fi, fi, fi mynd drwy, uh, fi ddim yn mynd drwy, mae'n sôn am wael, caru Cymraeg. Uh, mae fy Ngwraeg yn disgwyl, a mae oh. cenf yr un peth yn codi, Fi'n yn aml yn cael Lanto. I still don't get it. Yeah, I mean, of course he's, of course he's called himself with a... You know, Big L.
a small L as start his name, yeah. Yeah, Bi- small L, dim big L. small L. Yeah. Ond... Merch uh, angwraig yn gael ei Lys enw. Fi'n oedd actually feddwl, fi'n oedd gael random thought. Enw plentyn Sean Owens, pam bys ddim wedi gael fe'n mega anweledig?

Ond uh, yn nhad i, oedd gyda fe dau enw canol, uh, am srod gath ei enni, um, a ar ei ben blwyddyn 18, ath e lawr i'r swyddfa, i'r deed poll, a dileu'r ddau enw canol. I mean, yeah, hey, nice one. so dad yn holl, so does dim enw canol gyda fi na fy mrawd, as mae nad i'n absolutely cysau enw canol. Dim, oedd e ddim rhywbeth fel... Oedd e'n rhywbeth hollol normal, oedd e fel arwel da, Dafydd Thomas Oedd oedd e ddim fel Adolf Hitler. Na, na, na, na, na. Ond, ie. Uh, yeah. So be, just, oedd e just yn casau enwau canol? Just... Ti'n bit, yn dyw'n am weird. Mae hwnna'n rhywbeth weird i wneud, right? Ydy, ond nath, nath yn hard i wneud yr opposite. A pan oedd yn 18, nath yn fynd lawr a chwnegu enw canol. Adolf Hitler.
Aled Adolf Hitler. Um, Na, achos oedd e, oedd fi'n credu, sa'n gwybod, oedd e jyst moyn enw canol, oedd ffrindiau fe gyd efo enw Ti'n canol. wir? A nath ma'n GSK ddim roi enw, no, wir, nath e fynd lawr a mynd Aled Owain. A mae hwnna, ma hwnna Fatha adar enw hefyd yn canol. weird. Ma' hwnna hefyd yn beth eitha odd i wneud. Just stick with, you, you've been given a name, cadw e. Ie. Yeah. Ie fe?
Bizarre.
A oedd enw fi Llwyd. Ie. Yeah. Dim byd i'n ei gyda unrhyw beth. Nes i fynd y mas blynyddoedd wedyn. Mae dad yn Aled Wyn. Mae nghefnder i'n Stefan Gwyn. A oedd hi'n credu wrth nhw panic o'n. Ond be fi wedi cael yn sefyll lan yw, oh, why don't you just spell it Lloyd? O, wel, ti'n gael hwnna? Ti'n gael hwnna?
Wel, dwi wedi cael ei gyd, right? Clwyd, uh, yn un poblogaidd, Lloyd, Floyd, I mean, Flo o'n i'n arfer dweud wrth y pobl, gweud, gweud bod fi'n mynd i uh, briodas, yeah. a ti ar uh, bwrdd o randoms, ti byth yn mynd i gwrdd eto, so ni jyst yn gweud, o, oh, Floyd, A wedyn bysa pawb yn gael fi'n ffloi ddim y pronawn. A yeah. wedyn, a wedyn I byth gweld nhw eto, mae'n ffain. Pan ti'n mynd i... Tam bod y rhaeg yn troi ddim yn llwy, dyna pawb mynd, what? What she say? no, it's just, just calling me by how I feel. um, be, beth yw'r enw ti'n rhoi pan ti'n mynd i fel fi'n mynd gwybod, Black Sheep Coffee, ti'n gwybod ble ti'n... Fi'n gysau lle yna, fi'n hoffi coffi, ond pam bod fi'n gofio rhoi enw fi mewn ar y sgrin? Er, erbyn hyn, Dwi jyst yn militant o ran, na, llwyd yw fe enw i, a sy'n os dwi pwy sy'n gofyn, chi i'r afyn the full, full llwyd heddiw. A ti'n os maen nhw eisiau mynd, uh, ti'n a, neud ffas, yeah. just fuck them. Wel, fi'n tueddu, fi di newid y tact yn bach, fi'n fel, a ti'n mwyn be, make name up, yeah. Gledron. yeah, a wedyn maen nhw'n gweithio mas, a ti fel, yeah, cheers. Um, Adolf Hitler.

So mae Dewi wedi dod â Jack's Crisps. Oh, um, nes i ofn iddo fe ddod â, ti'n fel, shit crisps. Achos fi'n meddwl... Mae rhain yn shit crisps. Na, na, na. Two, po two for one pound. Two for one pound.
Great, fantastic. Mae'r onion rings yn amazing. Yn amlwg, dyn nhw'n blasio dim i fel onion rings. A M&M's. Great. Crispy M&M's. Rhaid crispy rhaid gorau.
Ond wedyn... Difeddo.

Um, o, o ti'n ti gofyn i fi sut ti eisiau i fi gyflwyno ti ar y dechrau, yeah, yeah, yeah. awdur, ond actually glorified house husband yn ddylse fe wedi bod. Okay. Achos dwi yn treulio pob dydd drwy dydd gartre. A dwi'n dwi, dwi, dwi wrth y modd yn, yn cyginio, dwi'n, ti'n bod, fi chef y ti, um, mewn, mewn gyda'n wraig i job go iawn. Um, so, ti'n bod, dwi'n ein siŵr bod, uh, bod, bod, bod, bod, bod bwn, uh, fel, oh, genuinely, fel, fel, fel, ti'n gwybod, fy mam i nôl ar diwedd y 70au, ti'n gwybod, yn cael bwyd yn barod iddi amser mynd o gartre o'r gwaith. Um, a dwi wedi, dros y blynydde, dwi wedi datblygu ti'n gwybod, i, i, wrth, wrth y modd yn, yn pob i, so dwi wedi perfeithio y brownie. Mae'r brownie yna'n amazing. Heddiw, nes i just ffeindio uh, pack o Oreos yn y cwpl a sprinkler ar y top. Ond mae'r Um, Mae'r brown i hunan, fi wedi bod yn defnyddio y uh, recipe yma ers... Wel, mae'n ma mhlant, ma mhlant i'n hen i'n ddeunaw oed erbyn hyn, a dwi probably wedi bod yn gwneud hwnna ers 12-13 mlynedd rhywbeth fel yna. Um,

Ti di neud. Ti'n anfon, ti'n anfon gael cottage brownies a maen nhw fel just y pethau mwyaf, I mean, mwyaf kind of gummy ti fel. Ie, oh, wel dyna- dyna dyna'r God.
peth, a, a ti'n ma, ma fe, nath, nath, nath, nath e gymryd peth amser i fi i ddysgu neu sylweddoli um, amser ti'n pobi, Ie. boed yn fara neu yn gacen neu yn, ti'n bod, yn brownie, be bynnag, Mae, mae'r pwyso a'r mesur yn bwysig a mae'r amseru mor bwysig. E, ti'n amser ti'n coginio curry neu be bynnag, ti'n gallu e, neud bach o arbrofi. Ond gyda, gyda, gyda amser ti'n pobi, mae'r ma, ma peth yma mor bwysig a fi jyst wedi Na, na, na i roi'r seith... Uh, recipe i chi.
blas. Ond mae fe...
Mae ma fe oh yn ffwrw. O'n i'n arfer... O'n i'n... Es i trwy un cyfnod o wneud Um, na, fi'n iawn, diolch. Fi wedi bwyta slab llawn yn barod heddiw. Ond o'n i'n arfer wneud, um, ti'n gwybod fel cornflake cake gyda um, fel taffi, triog. Yeah. O'n i'n arfer wneud un o'r rheina ar wahân, a wedyn amser oedd hwnna'n dod allan o'r ffwrn, y brown i allan o'r ffwrn, o'n i'n slapo'r Uh, cornflake cake ar penne. Honestly, y calorïau a oedd yn hwnna, so, oedd rhaid i fi stopio, achos oedd fy mronau'n uh, tyfu mor tro ni'n cael llon ceg. Wel, lwcus, mae bron ydy fi'n barod, so fi'n fi ffain. Off we go.
Mae hwnna'n neud rhywbeth i bron e fi. Mae'n rhaid, ie? Brown i anhygol.
Na, pas yr esgus dwi'n yn byd arbennig, just there. Os na rhyw secret, secret tip. Paid dweud.
Just Mae rhaid mesur. Na, gyda, dim winner's sauce. ond, ie, uh, yeah, just, just y mesur a'r amser yw'r yw peth, ond, ie. Uh, Yeah. Na rhyw gan Cymraeg rhaid pwyso o mesur, is that? Yeah. Oes e? Yeah. Mae'n neud sens, chwarae teg. Mae'n trad am brownies. So hwnna peth diwetha i fi a Dewi fita, cos ni litri newydd fita fe. Mhm. Beth oedd y peth diwetha nes di fita? Pa i dweud brownie, just fel, bydd y pryd genuine diwetha. Y pryd genuine, so amser cyn o heddiw, um, ges i grilled cheese sandwich, ond gyda mac and cheese yn y canol. Mm. Wow, y carbs. so, the carbs.
so, dwi ddim yn bwyta brecwast, right? Dwi'n neud y 16-8 fast yma. Yeah. Um, so, erbyn canol dydd, bob dydd, dwi yn fel delirious eisiau bwyd. fi wedi yfed pedwar peint o goffi, a dwi angen wedi bwyta. A gethon ni mac and cheese neithiwr, ei swper fi a'r merched. Um, so oedd na slabyn o mac and cheese dal yn y fridge. A nes i, ie. Yeah. So mae grill... Ydych chi wedi gweld y ffilm Chef? Do. Do. So chi'n gwybod am y grill John cheese. John Favreau. Yeah? Mm -hmm.
So chi'n chi cofio'r olygfa o'r grill cheese. Nath, mm. nath, nath hwnna newid y ffordd yn ei grill cheeses, right? So cyn hynny, o'n i'n... Oedd gen i brefl... Mae'r ffilm na'n reit shit, right? Ond yeah, on am rhyw res, mae loads o bobl, yeah, chef, man. A fi, a fi meddwl yr un peth, i fel, yeah, ti'n mynd y bit na pan mae'n dweud wrth ma be, would you, what, what, hang on, don't serve that, cos mae'n llosgi ti'n bach. Mae fel, but it's free, free daddy. Na. That's, o'n i fel, oh my god, oh my god, yeah, fi'n, if I was a chef, that was, that's yeah. what I would do. Yeah. Ond dath, dath, genuinely, nes i wylio'r ffilm yna, achos na rhywun ddweud, ti eisiau gweld y grilled cheese sandwich yma. Mm. Ac ar ôl gweld, a nes i gael gwared o'r, beth oedd e, Breville, mm. neu George, George Foreman, rhywbeth fel yna, ie. Yeah. Os na, beth o'n i'n defnyddio. A o hyn allan, fi'n fi ffrio fy grilled cheese sandwiches, a so oedd y mac and cheese, oedd na eisoes cachlwyth o gaws yn y mac and mm. cheese, ond nes i roi mwy o gaws yna fe, achos o'n i'n fel, mor dubious bod na ddigon. Oh, so oedd e'n dripo o caws. So mae'r ffilm na hefyd i

Y gwir yw fi'n gallu bwyta unrhyw beth fi moyn, right? Wyt ti'n ewn bob dydd?
Ond da fi kind of... Fi'n... I mean, os chi'n edrych yn mi, obviously ddim yn neud o, e, ond fi'n rhoi pwysau ymlaen, ond golles i lot, yeah. neu one meal a day. Wel, ie.
Yeah. Ond mae'n hawdd, ond, ond, y perig yw, trwy'r dydd, na gei fi meddwl am yw fwyd. Yw, yw fwyd? A fi methu, fi methu ddweud o. Na gei fi meddwl am yw bwyd, a be fi'n mynd i gael y noson yna. Yeah. So weithio mae gwaith yn... Uh, Wel dyna fel ydw i yn y bore, i fod yn onest. Fi jyst yn, yn, yn meddwl, be, be gallai gael heddiw, be gallai gael heddiw. So, ti'n oedd hwnna ar y meddwl i, a ni'n gwybod bod yna mac and cheese yn y, yn y fridge. Um, ond, amser o'n i'n bwyta brecwast, cinio a swper, um, o'n i, o'n i'n, o'n i'n drymach, so es i lan i tua 14 a hanner stôn, a o'n i fel, ffuck, fi ddim eisiau bod mor drwm a hyn. A mae ma ngwraig i'n digwydd bod yn uh, dde y tegydd, so o'n i fel, shwt, shwt ydw i'n gallu colli pwysau? Wedyn, wedyn hi, mor syml o hyn, mae rhaid ti just torri 500 calorie o beth bynnag ti'n bwyta heddiw. So mae y peth, y peth allweddol i wneud yw gwybod faint ti'n bwyta bob dydd, reit? Ie. Yeah. So nes i am gwpl o ddyddiau ysgrifennu lawr be o'n i'n bwyta, ti'n a wedyn gweithio allan, a, a nath o e weithio, dda'n effeithiol. A, a wedyn nath ffrindiau fi ddechrau um, wneud y ffasta yma. A ni'n meddwl, wel, mae hwnna'n ffordd really hawdd o gynnal mm. fy mhwysau. So dwi wedi bod yn ddeuddeg stôn ers tua tair blynedd nawr. Heb, heb unrhyw ymdrech arbennig. O'n i- o'n i'n ddeuddeg stôn pan o'n i tua naw, ond um, ie, fi'n yn cytuno gyda ti ddo. Mae ma, ma, fasto, fasto mor hawdd. Yndi. A mae pobl fel, you starving yourself. Ti'n fel, "Wel, okay, fine, ond... A, a, a, Pobl wedi bod yn hefyd, neud ers miloedd o fynyddoedd. Fi, fi genuinely meddwl, does dim angen, o'n i bai bod ti'n like, ffarmwr neu rhywbeth fel yna, neud gwaith corfforol, does dim angen tri pryd o fwyd yn y ti bob dydd. Does, does dim, sy'n meddwl. Na. Na. Na, sa'n cael brecwast weithiau. Dyna pryd fi'n mynd yn moody. Ond eto, ti'n gweithio gyda plant. Ydw. So mae hwnna'n tough, right? Se, se ni'n athro, no way gallwn ni fynd mewn i'r ysgol Na. a gwynebu plant. Ti'n pobl arall. Mae'r clybiau yn y boreiau Lot fwy. Right. Lot no way i fi. Ond ar ôl cynno, fi'n lyflu. Yeah. Fi'n neis. Ond wrth gwrs mae yna um, eith, ochr eithafol ti'n meddwl, gwrthwyneb, o'n i'n darllen stori heddiw am fenyw sydd wedi marw'n ddiweddar um, ar ôl dim ond bwyta ffrwythau am ddeg mlynedd. Chi wedi dod o draws y stori yn rhywbeth yma? yna. Na.
Oh, oedd hi'n pwyso ar y diwedd 20 kilogram, sydd just ychydig bach yn fwy na fy nghi. Jeez, what the hell? Ie. Yeah.
Ie, yeah. so, ti'n mo. Wow. Hwna yw'r...
So mae jyst yn dangos, really, mae ffrwyth yn wael. Ffrwyth yn really mm. wael i chi. Mm. so mae chocolate ma'n gret. Chocolate brownie. Ie. Yeah.
Wel, ni eisiau kind of siarad, ni'n mynd i geso ble ti'n dod. Siarad o fod o Gaerdydd. O, ydw. O, ie. Ti'n siarad gyda dau boi o Gaerdydd, ond fi'n meddwl bod ac yn ti'n mwy Cardiff, ddo. Wel, dwi'n showing off heno. Ei fe na fi ddim. Na, Ie, na, jyst- t- t'wod be', ma' ma' ma' ma'r... Hei. Dwi yn meddwl bod y tri o'n i'n swnio'r un peth. A- Ac amser dwi'n gwrando ar y y podlediad, ti a fi, fi'n me'wl bo' fi'n gwrando ar fy hunan gyda Dewi, ma' Dewi'n swnio'n... Fi'n me'wl bod llais i ni'n debyg tu hwnt. Fi yn meddwl yn Falle. weddol debyg. Ie. Ie. Ma- Fi'n ma- credu bod fi'n gallu gweud y gwahaniaeth rhwng Ac yn Glan Taf a Plas Mawr. Fi'n meddwl fi'n meddwl bod definitely bod. So, ni'n amlwg yn bod Plas Mawr. Plas Mawr. Fi'n credu mae mwy o twang yn Glan Taf. It's like Glan Taf. It's like that. Ond Plas Mawr yn mynd lawr ar diwedd. Plas Mawr. Plas Mawr.
Ond chi'n mynd i Glan Taf. Yeah, baby. Ma,
Who knows, on who gives. So, mae gen i ffrindiau sy'n byw yn Llynden sydd yn, ti'n meddwl, amser maen nhw'n clywed Hugh Stevens Maen nhw fel, oh, I thought you were on, the, on Radio 1 the other day. Achos mae, a, a, a, a fi a Hugh definitely yn swnio uh, yn debyg. Mae'n ni, ti'n ma, tôn tebyg i'n lleisiau fi'n meddwl. Ond, uh, ond ie, yeah, fi'n fi, fi caru. Yeah, mae'r acen amazing. Mae acen, yr acen Gymraeg, as in siaradwyr Cymraeg, Caerdydd, fi'n absolutely caru. Fi'n caru. Ac amser mae, ti'n ma, ti'n dod ar draws, Rhywun go proper Cardiff. Ie. Yeah.
Oh, mae hwnna jyst yn wefreiddiol. mae um, rhai o'r geiriau, fi'n cofio nath Plas Fawr wneud rhyw sioe, sioe gerdd rhywbyd yn defnyddio, beth oedd e, pa gan? Cofio cael drws. beth bynnag yw hwnna. Ie, ie. Ond Swydd ond na Ffenin. gyd, Swydd Ffenin, na beth Ie. oedd, oedd, Ie. cael fi cael y drws, drws, cael fi cael y drws. Drws. A fi fel, so fi'n cael ei cael ei tyfu lan, a a rhieni fi'n dweud bod fi'n dweud drws a nhw. A ni fel, na fi ddim, Nhw. Gaf- fuck off, gaf i fod. Looking back, fi yn, siwr o fod. A falle bod fi wedi soffno tyn bach, os fi o, Mm. gofyn, mi eisiau, mi eisiau i bobl feddwl bod fi'n Cardiff, ond, oh, ie. Yeah. Mae'n neis clywed ti'n, like, actually syno fel Dylen ni sona. Ie, yeah, wel, ti'n ma, ma, ni gyd yn um, chameleons cymdeithasol i, i raddau, right? Neu, na, actually, dim i raddau, ni yn. Mm -hmm. So, ti'n ma, mae mhlant i uh, yn yngheiddo i o newid y ffordd dwi'n siarad, ti'n ma, os dwi'n, fel dwi'n gweud, os dwi'n dod ar draws rhywun, dwi'n gwneud o cwrs ma, ti'n ma, Pierre o Ely sy'n dod i plastro'r to, sy'n proper cad, er bod e'n gyda fe enw Ffraneg. Um, Maen nhw fel, o, ti'n newid ffordd ti'n siarad. A fi'n mynd, wel, Ti'n gwybod beth? Chi probably wneud yr un peth, chi jyst ddim yn sylwi e. Mm. Just, yeah. Chi jyst ddim yn meddwl amdano fe, mae'n rhywbeth hollol naturiol i wneud. A ti'n gwybod, fel, fel, sorry, ond fel, bach gyda nhw llwyd yn tyfu yeah. yng, yng Nghaerdydd yn chwarae, yn chwarae pel droed i dîmau lle oedd neb arall yn siarad Cymraeg. O'n i'n arfer bod mor embarrassed o fy Nghymreigdod yn tyfu lan. Um, oedd yn ffrindiau i gyd yn galw mi'n greu. A oedd, po oedd boys, boys o'n i'n chwarae ffobl gyda, yn wirioneddol yn meddwl taw enw fi oedd Graham. Ond hefyd, un o'r rhesymau, o'n i'n teimlo mor yn bas, mae'n ma nhad i sy'n dod o mo, tegrin wrth crymych, oedd e ar y sidelines, ti'n ma'n gweud, ranto yn Gymraeg arna i, like, oh my god, dad, shut up, like, Ond ti'n meddwl, guess, guess beth dwi wedi bod yn neud dros y ddeg mlynedd diwetha gyda fy mhlant fy hunan. Fi'n cywed yn brofiad um, reit gyfarwydd. Mae'n ma brofiad gyfarwydd i fi hwnna. Mm, ti'n meddwl, yeah. bod yn embarrassed. Bod yn, bod yn y parc fan hyn, uh, Victoria Park fan hyn, tyfu lan, chwarae pildroi gyda boys eraill, ysgolion eraill, neu chwarae byth bynnag, ti'n bod fel... Yeah. Uh, right jumpers lawr a... Byth bynnag, ti'n meddwl... Kiss catch. Ti'n meddwl. Hmm. A wedyn beth fo, o, what's your name, mate? A bod fel, Do I? Do I give Dyna them my fi. real name?
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A wedyn gyda fi ffrind o'r enw Llyr, and like, fi'n meddwl bod Llyr hi'n am wath. Dyma, like, dyma, fy, dyma fi.
Tyma, do, ond do, fi'n meddwl bod, fi'n meddwl bod Llwyd probably has more options. Yeah, well. Whereas mae Llyr bach fel, Hmm? How, how are you spelling that, though? I think we can get Lloyd from yours. Ti'n yeah. meddwl? Yeah, yeah. Ond y llir, Oh, it's like, you know, like King, King Lear. Yeah. It's, it's like that. You, you're a king. Fel, oh, ah. Mm. So, yeah, yeah. fi, I've, I've, fi meddwl bod yn brofiad reit gyfarwydd i blant Caerdydd, a mae fe, yr ochr arall wedyn yw, ti'n cael shit gan bobl eraill yng Nghymru achos bod ti'n swnio oh, fel yna. Oh, yeah. Oh, yeah.
Troi lan i coleg, ond yn gweud, pam, pam bod ti'n gweud diod yn ffynnu? Fi ddim, fi'n gweud diod. Ond

A fi'n lli cofio boi o, um, o, o Ynys Môn yn dweud bod ni methu bod mor Gymreig a fe achos bod ni'n dod o Gyrdydd. A nath, nath, nath ni kick off yn os yna, fi'n lli cofio. Yeah, Ond, right. just fuck off. Ble ble mm. di brifysgol? I Bangor.
There we are.
Yeah. So, so, so ti'n hollol iawn. So, yeah. mae yna... Mae pobl yn meddwl bod, bod, bod ni'n llai Cymreig. Yeah. Achos bod ni wedi tyfu lan yn y brif ddinas. Sydd yn, yn, yn mental, right? Fi'n fi, fi dyfalu bod ni wedi cael magwraeth reit debyg, right? Um, nes i ddim braidd siarad Saesneg tan bod fi yn fath o chwech oed. Na, gytuno. Oedd dim, oedd, oedd dim, sy'n aelod yn heili, actually, oedd graig fy hen wncwl i, oedd yr unig un yeah. oedd o Lloegr yn teulu yeah. ni, ac o'n i'n gweld i falle unwaith y flwyddyn. Ar wahân i, o'n i pawb yn siarad Cymraeg, o'n i'n mynd i ysgol feithrin Gymraeg, pob un o'n ffrindiau'n Gymraeg, capel Cymraeg, bubble Cymraeg llwyr, a mae, ti'n mo, mae ma, ma hwn ar chwal i pen pob, penne pobl o Gaerdydd sydd wedi cael yeah, sy, sy, o deiliad Saesneg. Ond ie, yeah, dyna fy magwraeth ges i, a fi'n dyfalu bod chi wedi cael rhywbeth well, tebyg. Fi'n cofio bod yn, fi'n credu, mae'n rhaid o fel blwyddyn un, rhyw, fi'n gofio bod yn oedran ifanc a dod nôl adre A fi'n gynnu, a fi'n cynnu mam roi lift i fi a'r boi drws nesaf. Oedd, oedd yeah. ti yn siarad Saesneg, ond o'n i'n cael yn gallu cyfathrebu'n weddol gyda fe. Yeah. Achos o'n i'n chwarae no, beth PlayStation 1 neu beth mae'n... Na, Nintendo 64, fe, to, fe oedd y cyn o'na, right? Wow. So, ond wedyn fi'n cofio bod ni yn y car, oedd mam di drop ni off, a nes i ddweud, bye bitch. Achos, na fwy yn ysgol, ddweud, um, mae Uh, mae mam Gifi ddim yn hoffi y Queen. Mae'n meddwl bod hi'n bitch. Ni ddim yn gwybod beth yna'n meddwl. O'n i'n meddwl, wel, ti'n gwybod, could be nice. Falle bod e jyst yn meddwl, silly. Ond, ti'n gwybod, Shut not the fam di y mater fi oh yna. Hwna'r unig, unig dro ges i fy halalanus dafell wely. Ni'n fachgen da. Ond o'n ni fel, fi ddim yn gwybod beth fi di wneud. Ond fi'n credu, edrych nhw, mae'n rhaid bod nhw wedi bod lawr llaw yn chwerthin i pen e off. O, heb os.
Bachgen bach chwein mynd oed, mynd, bye bitch. Ie. Yeah. Yeah, mae'n ffynnu.
Bye bitch. Oedd e'n really nice edrych yn glyn. A wedyn, be wedys di? Bye bitch. Ie. Yeah. Rhywbeth oh. gen ti, Dewi? Sa'n credu, na, o'n i'n bachgen Da iawn, actually. Fel plentyn, o'n i'n biafio. Ond... On, ond ti ddim yn gwybod bod ti'n gan biafio. Na, exactly, na. Ond ti'n Cartoon Network oedd yr unig fath o microscope mewn i'r byd Saesneg. Heb law myny, dim byd. Dwi'n Martin Geraint, a dda fi ysgol feithrin, a dda fi ysgol gynradd, union fel ti. Oedd hyn, fi, fi bach yn hyn ar yr ddau, na chi lot hyn yn dewi, ond... Um, oedd hyn o'n llai o fewn welediad dyn ni, reit? Oedd yn... Hmm. Oedd yn bonkers o edrych yn ôl. Ond o'n i, ie, mewn swigen yeah. o gymreictod hyfryd. a ti'n ma, a ma, ti'n ma, dwi wedi, dwi wedi, dwi wedi priodi merch sydd wedi dysgu Cymraeg, sy'n ffantastig, a mae'n mhlant i wedi cael magwraeth ddwyieithog, ti'n meddwl, bys ni'n gweud falle taw, bys ni'n gweud Cymraeg yw iaith gynta nhw achos bod fi'n siarad lot mwy na'n Gymraeg. ond, um, ond, ti'n meddwl, ond mae, mae magwraeth nhw wedi bod yn hollol wahanol i ni ni, er bod nhw wedi tyfu lan milltir i ffwrdd o'r yn union o'r lle nes i dyfu lan. A wedyn, jyst ti fas i Gardydd wedyn, ti'n meddwl, as in, ti fas i Gymru, pobl ddim, fi, fi, fi byth wedi bod pobl ddim yn deall bod gen ni addysg Gymraeg. Ond if it's not on your radar, it's not on your radar, na? No. O, na, na. Nuts, though.
Ydy, wel, ti'n meddwl, mae hwnna jyst yn dangos goruchafiaeth. Ie. Yeah. Ti'n meddwl, prydeindod yn dywe, dyna'r dyna gwir. Ond, despite having a Welsh education, right? Oh, yeah, yeah, yeah, Jamie, Jamie Roberts. Roberts. so, oh. so Jamie Roberts, ath, ath Jamie Roberts trwy Ysgol y Wen a Glan Taf fel fi, ti'n meddwl, so yeah. despite having a Welsh yeah. medium education, mae fe'n ddoctor. Somehow. What?
Chwarae teg iddo fe. Yeah. Yn yn y yn y yn y yn fath o gwasg pre-fruit Prydeinig i ddechrau erthygl gyda hwnna. Mae'n awful na gyda.
Yn y cyfnod yma, mae fe'n bonkers. So, yeah. mae hwnna eisiau fod, ni ddim wedi siarad am unrhyw un o Predity. Let's, let's do it. Ti wedi dweud yn bach yn dy dad o, de, o Degrin. Is that it? Is that? Yeah, yeah, yeah o Degrin.
Um, Mam.
Mam. Brodyr a chwiorydd. Ie, yeah, so mam o Sarne. Wait. Hang on.
A beth yw'r bwyd?
Beth yw'r prif blentyn yeah, yeah, yeah. Bwyd plentyn, o reit. Okay, so na i roi cyd-destun i, i, i chi. So, um, mam a dad o, ti'n mo, o, o, yn ddwfwn o'r gorllewin, right? So, Sarne, sy'n Jim ddim yn bell o Llangrannog Tresaethfor na, um, a dad o Degrin. So o'n nhw'n tyfu lan, um, y ddau o'n nhw o gefndiroedd amaethyddol. Dim bod nhw'n ffermwyr nag yn byw ar ffarm, ond oedd mam yn pigo tato ar y ffarm lleol um, amser oedd hi'n ddeuddeg oed. Achos oedd, na, oedd, oedd, oedd mam hi, fy mam gi'n neud, ti'n modd, oedd hi'n yn helpu ar y, ar y ffermydd lleol. Um, oedd dad yn byw ar fel tyddyn bach, so oedd gyda fe ieir a cwpl o wartheg a defaid a moch, dim byd mawr, ond o'n nhw'n eitha self-sufficient. So, on, so, so, so, so, y pwynt fi'n treol wneud yw traddodiadol, right, yw'r mm. yw gair. So nes i dyfu lan y blynyddoedd cynnar fy mywyd i, anyway, mewn uh, byd bwyd traddodiadol iawn, cig, llysiau, That's it, right. Dim byd... Um, dim byd fatha exotic o gwbl, right. Ond wedyn, nath rhywbeth mawr ddigwydd um, pan o'n i tua 7-8 oed. A beth ddigwyddodd oedd dyma nhw'n prynu deep fat fryer. Oh, oh my god. A nath popeth newid. So, tan y pwynt yna, Oedd mam yn coginio bwyd ffresh, cawl, timod, be bynnag, oedd, timod, plicio tato, plicio moron, bla bla bla. A wedyn, deep fat fryer, fucking hell, yes, game changer. So, na gyd, na gyd fi'n gallu cofio wedyn, oedd chicken Kievs, chips, y chips gore, right? fi'n fan o air fryers, mae gen i air fryer, maen nhw'n gwneud chips da. Ddim yn dod yn agos at deep fat fryer chips. Ddim yn agos. Fi, fi'n tempted i brynu deep fat fryer. Dyna pa mor dda yw'r chips. Ond y pryd plentyndod, neu'r neu bwyd o blentyndod sy'n sefyll allan, ti'n yn agosa at fy nghalon i, yw Findus Crispy Pancakes. Mae Dewi'n edrych yn fi, ti'n ddim yn gwybod beth. Means nothing to me.
Ti esbonio fe. Ti esbonio fe, please? Just rhaid gombo fi, fi'n mynd i esgus bod fi'n trio cofio fe nawr. So Findus Crispy Pancakes yn syml, pancosen llawn, o'ch chi'n gallu cael nhw gyda uh, minced beef, right. neu o'ch chi'n gallu cael nhw gyda um, caws. Fel yn y pancos, eh? Yn y pancos, breadcrumbed, boom, deep fat fryer, bwyta hwnna, fucking amazing. Wow. Absolutely amazing. Fi actually'n gwybod beth ti'n siarad yeah. amdano. Mae nhw'n dal ar gael, ond ti'n bo, dwi ddim yn siopa yn Iceland mwyach, so falle dylsyn fi ddechrau. Mae eisiau, mae eisiau Deep fat fryer yna. Anyway, amazing. Ac o'n i'n dal yn bwyta nhw, fi'n lli cofio bwyta nhw amser o'n i yn y coleg, yn Bangor. Fi'n lli cofio prynu nhw yn Iceland neu farm food, so fi'n cofio. Fi'n lli cofio, a o'n nhw dal yn ffantastig. Mae nhw jyst fi diflannu o fy, ti'n modd, o fy, fy mhalet bwyd i yn gyfan gwbl tan yn eitha diweddar, a nes i feddwl, os na fath beth a homemade Crispy pancakes. Ww. A'r ateb yw oes. Oes. So, erbyn hyn, o bryd i'w gilydd, dwi'n neud homemade Finders Crispy pancakes. Right, talk us through it quick.
So, chi'n chi gorfod paratoi flaen llaw. So, chi'n neud eich pancos, a chi'n rhoi nhw i'r naill ochr i gael nhw'i cool os mae'n gorfod bod yn oer. Ga just double yeah. check o fan hyn, cys fi ddim yn gwybod ni wedi cael sgwrs mewn blaen, ond the difference i rhwng pancos a crempog, crempog yn dene, pancos yn dew. Ok, yn fy marn crempog te fi'n siarad am te. Okay. Te, Flat. so, ti'n modd, ie. As in, bys ni beth yn galw'r pancos yn pancos, ond yeah. I understand. Yeah, pancos. Anyway, anyway. Yeah.
So, so dim un trwchus, un tene. Ok. A wedyn, so, neud, neud hwnna, gadw nhw'n cwlo, um, neud, fi'n fi tueddu i neud fel just caws a madarch, rhywbeth fel yna i, i lenwi fe. Um, so gael i cwlo, gael i'r ffilin cwlo hefyd, a wedyn chi'n paratoi, so chi'n rhoi hanner e, chi'n flipo nhw dros, so mae gennych chi hanner cilch, a wedyn uh, yn hytrach na deep fat ffroio, dwi'n gwneud nhw yn y ffwrn, a chi jyst yn rhoi um, swisio uh, o'i dros nhw a breadcrumbs, a pob i nhw am 10 munud. Mae'n swnio fi bod ti angen crimpit. Beth yw hwnna?
Ti wedi cael y serf... Oh, wyt ti ar y socials yn gwbl? Fi wedi cael y serf o shitloads o stuff, Lynn. Fel... Um, peth ti'n rhoi rap neu beth, neu beth bynnag arno fe, yeah. ti'n plygio drosodd, mae'n torri'r edges i ti. Yeah. I think that's the one, yeah, yeah. It is the one. Bydd hwnna, mae'r ffôn just fan hyn, so bydd hwnna dod lan ar al. Crimpit.
Ond ie. Mae hwnna'n lush.
Findus Crispy Pancakes. Nes i ceifo dyn o'r blaen a prynu fel yr um, sto, um, stocked, fi'n credu nhw'n gael, fel, fel y bars frozen o fwy ti'n cyrraedd yn y freezer a cyngynion nhw from frozen. Anyway, oedd nhw ar Dragon's Den, been served them a lot, ni fel, fuck it, go on then. Fi, fi yw'r fi yw'r perfect candidate ar gyfer prynu shit. Ti- ni- Siarad am Dragon's Den, um, welwch chi benod lle oedd na fenyw yn gwerthu um, bars siocled a crisps wedi cyfuno. Na, Dw- Fi'n come meddwl, on. do, right. sorry, ond bach o boi'r newydd. Come mas. on. Right? Ac fi, o'n i'n eistedd fyna gyda fy ngwraig a fy rhieni yng nghyfraith, Ap. Ac oedd pawb yn mynd, ha ha ha, mae hwnna'n ridiculous, mae'n ridiculous. A wedyn nes i fynd, wel, ti'n gwybod be, mae'n actually swnio'n, gallai hwn fod yn neis, right? Sweet and, sweet and, and sourus, right? So nes i brynu um, dairy milk a packet o salt and vinegar walkers fy ffefr i ni. A just

Dwi ddim wahanol iawn i hynny. Neu, uh, coffi di a halen. That's yeah. a good one. Mm. Ti'n rhoi halen yn dy goffi? Ydw, mae'n neud yn llai... Chwerw. That's the one.
Okay. Mae'n sy'n goffi'r gael yeah.
bitter. Ond ie. Yeah. Ond y broblem gyda'r um, y bars yma, y venue yma'n treol gwerthu, oedd bod, bod, bod nhw'n fath o high-end A fi'n siŵr o'n nhw'n rili really flasus. Ond o'n nhw fel chwech punt am far, a yeah, dwi'n lot, lot rhy dyn i dalu unrhyw beth tebyg. No. Ti'n mynd i gael, oh, no, it's got kettle chips on it, and, yeah. and Tony's chocolate yeah. or whatever. Nah, Fuck off. Nah. Yeah, give me the cheap ones. Dyna be wedi, fi'n credu na be wedi Peter Jones, right? Ie. Ond ti'n gofio? Fi eisiau onion rings yna. Ie, ond bys hwnna'n gweithio. Bys hwnna'n. Cheap onion rings.

So siocled mewn gynta, a wedyn siwfo'r creisio. Mae yna... Be bydde ti'n ffeindio bydde ti, ar ôl i fi adael heno, bydde ti wrth y fridge, just yn siwfo siocled a crisps. Neu, neu wrth y toilet.
we'll see.

Let's go. Ie.
Yeah. Na i drio fe eto, rhywbryd. Fa ti dy oed ti, Dewi? 25.
Ie, yeah, ti wel, mae ma fy mha... Fi... Gallwn ni hwn dad i ti yn hawdd, right? Ond mae fy mhale ti wedi newid cymaint dros y blynydde o ran beth, beth dwi'n hoffi, ti'n meddwl, bwyta. Ie. Yeah. So, t'mo' fi'n siarad am wneud hwn blwyddyn diwetha. so amser o'n i 48 yn Mae'n hytrach na dream, ie. 35 ond ie. T'mo' er er enghraifft pethe fel t'mo' o amser ti'n siarad am alcohol reit ti'n ti ti t'mo' ma' gen i blant yn eu yn eu harddege wel 'na gyd ma' nhw'n yfed yw pethe yym pethe mwya melys gallen nhw ffeindio reit? Strongbow, dark fruit.
A t'mo' falle nes i ddechre hefyd rei' odd odd hooch o gwmpas o'n i'n yfed l- l- alcoholic lemonade wrth fy modd ond t'mo' erbyn hyn s-

Wyt ti roed roi pŵ yn sandwich a roi y bost i? Do, dyma gwestiwn. A ti'n fe, mae hwn...
Mae hwn Wyt ti erioed wedi cachu mewn brechdan? Na, dwi ddim wedi cachu mewn brechdan, ond dwi wedi poeri mewn brechdan. Ac bwyd fe rhywun arall.
O'n i'n gweithio, mae hwn yn codi unrhyw un sydd yn gwrando yn fy nofel gyntaf, mae yna, yn y benod gyntaf o fy nofel gyntaf, mae yna um, olygfa lle mae uh, y prif gymeriad Luke Swan yn um, yn rhoi uh, brechdan gyda bach o gachu i'r i, um, Emlyn Ailfew Jones, yes, dwi'n cofio'r enw'n iawn. Uh, fath o nemesis e sy'n absolute asshole. O'n i'n gweithio mewn uh, cwmni ôl gynhyrchu, a o'n na assholes yn bob man. A ie, yeah, os oedd rhywun ddim yn gweud diolch wrtho fi, neu uh, ddim yn gweud please neu diolch wrtho fi, neu bwtch yn bod yn rude, ac wedyn o'n nhw'n disgwyl i fi wneud brechdan. No, ie, yeah, o'n i'n flob on yna.
Fi'n credu ar y pwynt yma, mae'n rhaid fi ddweud, fi'n cael bod fi wedi rip off nofel gyntaf ti. Do, beth?
Um, 2013 fi'n meddwl, ges i, ges i, o'n i'n, o'n i newydd raddio, neu o'n i jyst yn graddio, a nath, o'n i'n sgwennu sgriptiau, yn, yn dda, o'n i'n rhaid dda, ond nath rhywun ofyn i fi sgwennu drama deg munud neu 20 munud ar gyfer um, I mean, excuse the term fan hyn, ond dirty protest yn, yeah. ar gyfer tafwyl y flwyddyn honno. O'n i wedi cael pethau am nos tair othos neud e. Nos yn gyn, o'n i fel, shit. Right.
A fi'n cael ei bod subconsciously, bod fi wedi sti kind of am signo. Yeah. A just, I mean, so, um, a just ddim di Sa'i di copio? Just, you know, altered. Ond ie, yeah, anyway, oedd e just am y cymeriadau plant yma oedd yn uh, cael ei... Os nhw ddim yn perfformio'n dda neu os oedd gen i lleid fy off nhw, oedden nhw'n cael ei anfon i effern. A enw'r diafol oedd Emlyn Aflan, which is, you know, obviously a rip-off.

Wel, t'mo', os siarad am am am bwyd yn treiddio mewn i fy yy yy i fy ngwaith i, so ma' yn fy nofel ddiweddara i sydd yy Bechgyn Drwg am Byth sydd wedi ca'l 'i lleoli yn y 1994 a ma' 'na olygfa lle ma' nw ma' 'na deulu yn eiste lawr i ga'l Finders Crispy Pancakes a microchips i de. So. Hyfryd.
Bring us bring us back. Diolch yn fawr, ie ie. Good cylch. Yym.
Swn i'n just dechrau bit o brownie na to. Right, Ond ddim gyda onion ring. Paid bit o onion ring. Um, ni eisiau mynd mlaen dy ail bryd bwyd ti nawr. Uh, Wel, dim pryd, ond lle ti'n hoffi mynd? Okay.
Notes are coming out. Glasses oh, newydd mlaen. Dyna pa mor hen ydw i. uh, so, ei, y Dewi? Beth yw dy bryd i ddathlu? Okay. So,
Fel, ti'n ni, ni, mae ma, ma fy nhad i dal yn byw yng Nghyrdydd a mae fy mrawd i'n byw jyst lan y cwm. Uh, so ni yn, ti'n ma, yn cwrdd lan yn reit aml i uh, pen blwyddi, bla bla bla, right? A fi a fy, uh, fy, fy ngwraig ni wrth yn bodd yn mynd allan i fwyta. So mae'n rhoi, rhoi honourable mentions i roi llefydd cyn bod fi'n datgelu yr, uh, y lle dwi yn absolutely caru fynd. So, ti'n, sorry, ti'n gweud mae dy frawd i'n byw yn y cwm, as in, that's, sorry, fi ddim yn trio bod yn ffiaidd fan hyn, ond... Fi'n meddwl Pa- falle pa- bod. pa go? Cwm Rhymni, so mae fe'n byw yn Pen Pedair Hill. Fi eisiau ges o un lle, a falle bod e Go ar y on. list, achos Go on. falle bod yn un o'r llefydd na o'n i'n arfer mynd iddo fe. Ydy e potentially rhwng, uh, kind of ble mae, rhwng Llanesiau na, a Chaerffili? Na. Mae lle ar top y bryn.
Na, mae fe just lawr ochr arall y bryn. Yng Nghoer Philly. Ydy e? Yndi. Oce, o'n i'n meddwl am... Mae'n ddau le hyfryd. Mae'n mewn Traveller's Rest. Ie, yeah, mae Traveller's Rest. Mae hwnna'n rhywle fi wedi bod nifer o weithiau dros y blynydde. Go on. Um, ond fy hoff curry house i yw The Castle Gate yng Nghoer Philly. Mae fe'n anhygoel o dda. Am, fi'n gweud hynny fel rhywun sy'n byw yn Rubeina, sy'n gyda'r Jew Barrage a'r Gateway of India yeah. a'r Stepan yn Rwsi. Ond, a mae'r Gateway of India yn gret, ond mae rhaid ti goginio'r bwyd gartre. Ond mae'r Castle Gate, sydd ar fel... Mae fe fel... fel, fel, fel mae fe drws nesau news agent a laundrette. Ond mae'r bwyd yn anhygoel. Mae'n really yn. So, Castle Gate, curry gore,

Air fryer.
Air fryer. Na.
Sa'n gwybod.
Ond mae'r chips anhyw. Fi'n cofio tro cyntaf i fynd fyna. Edrych ar y, ar y bwyd len. Chips. 8 quid am fucking chips. O'n i'n yeah. like, what the fuck? A nethon ni gael nhw anyway, cos chips. A uh, yeah, y chips gore yn y byd.
Mae'n ma, ma le fel really... Um, y ffordd gorau fi'n cyd disgrifio fi, mae fel, ma fel kind of bwyd lefel Michelin, mm. profiad mynd i'r pub, yeah. kind of thing. Mae, yes. as in, yeah. dwi ddim fel mynd i'r pub, ond mae bach mwy relaxed. Mae bach fel mynd i fel, um, fel, fel, um, dwi'n meddwl, mae rhyw le arall yn Nghaerdydd fel, um, Caesars neu rhywbeth. Oh, ti'n yeah, fel, yeah, yeah. it's kind of relaxed, neu fel custom house, ti'n fel, yeah. mae bach yn posh, ond ddim. Yeah. Ond wedyn ti hefyd yn Poncana, so ti'n gallu ti'n neud beth bynnag ti moyn ar ôl. Ie, yeah, ti'n methu parcio. Uh, so, ie, yeah, Tom's yn lle gret. A ti'n mo, ni, ni yn lwcus yn byw yng Nghaer Dydd, roedd fi wedi clywed nifer o'ch uh, gwesteion chi yn cwyno bod yna ddim byd o gwmpas lle maen nhw'n byw. Yeah. Ond ie, yeah, dwi'n ddim yn gwybod. Um, mm.
Sushi Life wedi agor yn, yn Eglwys Newydd, mae'n mhlant i, O'n i, nes i ddim gweld sushi tan bo fi yn fy ugeiniau, right? Tan bo fi actually probably 25 oed, 24, 25. Mae fy mhlant i wedi tyfu lan ar sushi. A so mae'n so mae na sushi mm. life agor yn, uh, yn, yn, yn yr eglwys newydd. Ni'n mynd fyna'n aml. Love it. Hwna'r un ble oedd um, bodlon neu beth bynnag. Ie, dyna'n union lle yeah. ni.
Um, so mae hwnna'n gret. Fi wedi clywed cwbl o'ch gwesteion chi hefyd yn cwyno bod yna ddim byd neis yn Caernarfon. Yeah, ar wahan i'r Crown. Yeah. Um, I've yeah. wedi bod i'r Crown, ond mae yna lle amazing yn Caernarfon, nhw'n Sheep and Leaks. Right, Ooh, so mae okay. Sheep and Leaks, maen nhw'n neud um, bwyd, safon Michelin, anhygoel, does na ddim sering yn nhw. Mae'r bwyd yn anhygoel. Fi wedi bod yna cwbl o weithiau am um, Um, 10 course taster. Yeah. A maen nhw hanner y pris. So fi wedi bod, ti'n so ni'n mynd i ddod at Michelin Stad lle nawr. A mae Sheep and Leaks, mae bwyd bron, bron mor dda a be chi'n cael mewn llefydd Michelin Stad. Am hanner y pris. Sheep and Leaks enw fucking gwarthus. Ond bwyd really da. So, a, a mae yna hefyd, mae'n lle nhw plas dinas, jyst tu allan i... Yeah, yeah, yeah. Ti'n neud rhywbeth tebyg. Ond mae'n rhaid i chi roi lan gyda lot o fel memorabilia uh, brenhinol yn anffodus. Mae'n ffain. Na, ti'n hapus gyda na? Na, so, mae ma, ma lle, os mae'n kind of di wneud na'n ronig, mae'n iawn. Na, dwi'n mynd i wneud na'n ronig. Yn pen blwydd mam bob blwyddyn, fes ni'n mynd i Charles i siop a prynu fel llwy Diana neu... Oh. A ddyn cysau, ie. A o'n i'n cysau'r i'r teulu hefyd, ond tywed, just gweld hi'n mynd yn anoed, o'n i fel, yes, yeah. I win. So, y lle dwi eisiau dewis yw, a ti'n meddwl, dwi, dwi yn, fel ni jyst wedi, ti'n meddwl, wedi... Crybwyll? Crybwyll, dwi yn hen. so dwi bron yn hanner cant nawr, so dwi yn, uh, dwi wrth y modd yn mynd allan i fwyta a bwyta bwyd da. So dros y blynyddoedd diwetha, os yw solwch fi, um, fi a Lisa wedi bod yn mynd i eitha, wel dim lot ond ti'n mo, llond llaw o lefydd Michelin stad fel y Crown at Whitebrook, uh, i sa'n lle cofio, lwra lan yn y, yn y Lake District lle really nice. Um, ond y lle gorau dwi wedi bwyta gyda ser yn Michelin yw'r Beach House yn Oxwich Bay. Ie, yeah, mae'n neis.
Ti wedi bod? Na.
Oh man, As in, just cer.
I'm a...
Yeah, fi... I'm a... I'm a lover of food, ond mae gyda fi certain allergies, and it oh, just ruins oes e. it. Ie, yeah, oh, no, Oxford Bay i wrth y môr. Ie, wedi fi pysgod, pysgod shellfish. it's, it's like mollusk crustaceans, fish, shellfish. God so fi just fel, oh. Ond nath gathon ni brofiad neis yn O, oh, um, James Summerin. Oh, Home James Summerin, a dyna un arall, ie, dwi wedi bod fyna. Drud as fuck.
Ie, ond yw e... Like amazing. Now that, now then, tua 500 punt. Oh, okay, so ie, yeah, mae'n anfryd. Achos, uh, be o'n i'n mynd i ddweud yw, Oedd y Beach House, e, e, fi wedi bod yna ddwywaith dros y dwy flynedd diwethaf, a mae fe'n lle i ddathlu, eithon ni fyna ar pen blwydd yn Roeg, ia, blwyddyn diwethaf ar pen blwydd fy ffrind i Rich. Um, 130 quid am 10 courses, yeah, right? that's fine. Mae hwnna'n...
O ystyried bod pob peth sy'n mynd mewn i'ch ceg chi fel, ti'n fawr, darn o gelfyddyd gain, right? A wedyn ti'n mynd i'r pub, a mae fish and chips yn 20 quid. Na, fi...
Erbyn un. Fi yn cytuno.
Mae fe'n... Fi'n meddwl bod hwnna'n absolute bargain. a fi'n mynd nôl na yn mis Ionar ar fy mhen blwyddi. Mae'n anhygoel, a mae boi, fi'n meddwl taw boi o Nefyn yw'r head chef a'r boi sy'n rhedeg e. Um, Cymro, mae popeth yn ddwyieithog fyna, maen nhw'n uh, ma nhw, ma nhw, ma nhw cael yr holl gynwysion mor lleol a phosib. Yeah. So mae'r pysgod yn dod o'r môr, sydd sy, sy, sy yn amgylchynu y, y, y gwyr. Ie, yeah. ond profiad jyst yeah, anhygoel. Okay. So eithon ni fyna'n ganol dydd ar pen blwyddyn yng Ngwraig i cwpl o flynyddoedd yn ôl, Gath hi y wine taster i fynd gyda'r bwyd, a gadael yn hammered. Um, ond tro diwethaf, a wedyn tro diwethaf, eithon ni gyda'r nos, ac aros lawr na, a ges i'r wine taster. Mae hwnna yn dyblu'r pris, ond hefyd yn neud y popeth yn lot mwy o hwyl. Dyna oedd eisiau ni. Dioth ni wine taster, ni fel, ah, fuck it, wine tasting. Do you want to add truffle to the dish? Yeah, of course we do. 20 quid each. A wedyn, dyna ble mae pethau peth yn pentyrru. Ie, yeah, yeah, mae pethau yn gallu pentyrru. Os pwdyn wedyn ar ben.
Oh, yeah, yeah, might as well. Yeah. Dwi'n...
So, so, y beach house. Gay, um, Gallai argymell yna i, i bawb. Mae fe'n rhyfeddol. Just y profiad hyfryta a'r bwyd gorau dwi byth wedi cael. Dyna lle fi'n credu, os fi'n holl, os fi'n iawn, dyna lle nath um, Stefan Dafydd ddyweddio. As in, yeah. Stefan Dafydd. Yeah. Mae hefyd wedi bod ar y bod. A hefyd wedi gwneud gwaith celf i... Do, mae wedi gwneud lot o uh, pedal i pimp o'n llyfrau. Yeah.
Oh, wow. Yeah.
yeah. So na... So, like, it's a place to be. Os mae fe mynd yna, like, yeah. Mae fe'n really hyfryd. Um, a mewn dim pen wythnos sy'n dod, pen wythnos wedyn, dwi'n mynd i ddilyn, mae fy, ma fy ngwraig i jyst wedi uh, troi'n 50, a ni'n mynd i ddilyn i aros gyda ffrindiau sy'n byw na, a ni'n mynd i restaurant Michelin Star, dyn nhw De, De Olier Street Restaurant yn dilyn. A, a mae ma hwnna yeah, hyd yn oed yn rhatach. Cool. So mae hwnna'n 120 euros am 10 courses. Wow.
So, so can pint. A, well, Ie, yeah, yeah, ti'n meddwl, mae peint, a peint o Guinness yn fel 80 euros. yeah, so, exactly. Actually, mae'n... Yeah. yeah, it's fine. Yeah. yeah. So dwi yn... A, a fi'n meddwl hefyd, rheol dda A fel rhywun sydd yn caru coginio a caru bwyta, os chi'n mynd allan am fwyd, peidiwch dewis rhywbeth chi'n gallu neud gartre'n well neu'n dda. Yeah, like mm. Dewiswch rhywbeth bys chi ddim yn neud gartre, neu rhywbeth chi'n cael trafferth yn neud gartre. A tyma, dyna, dyna, dyna tip. Bys ni beth yn dewis curry mewn pub. Cys no. fi fel, you know, na, dim gwell na curry.
Dim yn i'n well.
Na.
na. Ond ie, fi'n seio. Fi'n meddwl, yr unig un na i weid, na i wario yw pizza. Fi fel, right, well, mae'n admin. Fi'n gwybod bod nhw'n ei loads o arian yma, ond... Ei, mae pizza da, ddo. Go for it. Um, pizza, ti'n ydy, ydy. Mae'n arbennig. Mae ma, ma, ma, ma fy nai i Sam yn head chef yn y Panton Arms yn Pentraeth. A dyna be mae wedi bod yn neud ers wel ma' fe e- erbyn hyn wedi mynd tu hwnt i pizzas ond nethon n'w yn ystod covid nath y b- dafarn fuddsoddi lot o arian mewn yym pizza oven mawr f- Ie. odd yn sy'n gallu neud fel wyth pizza ar y tro a odd odd Sam ar un adeg yn hamero allan tua 300 pizza mewn diwrnod ond ma'r ma- odd e'n gweud y mark-up so so ma'r yy ma' ma'r mark-up t'mo' ma' pizza margherita pizza yn costio llai na pum deg ceiniog. Yeah. A maen nhw'n gwerthu nhw am 20 pint. Mae'r yeah. markup yn anhygol. So, so os oedd e'n gwerthu 300 margarita bob dydd, mae'r ma profit yn rhyfeddol. Ond ie, yeah, fine, fair enough, yeah. fi'n meddwl. Oh, good mm. pizzas. Mm. Yeah, cool.
um, un, eisiau gofyn ti amdano, Mesen? Bo- O, ie, yeah, Cari Besen. Ti- Ti'n anabod Rhys sy'n rhedeg e? Fi ddim yn abod e, Na.
ond fi di bod na, a ni fel, pff, Ie. yeah, impressed. Ie, Lle mae fe?
yn rhywbeth yna. Yn rhywbeth yna. Rhywbeth yna. So mae rhyw beina di newid gymaint o fi'n lle gwbod. amser o'n i'n tyfu lan. Amser o'n i'n tyfu lan, oedd e yn retirement village. Um, Ti'n mo, hen bobl yn bob man, ond wrth gwrs, Um, mae hen bobl yn marw a wedyn mae mm. pobl ifanc yn prynu tai nhw. Dim bob nhw. Mae ma cefn da fi'n byw uwch ben co-op fyna. It's like yn un o'r fflatiau uwch ben. Ti'n mynd draw weithiau, wedyn ni'n mynd i'r bain y tap, neu yeah. ni'n mynd i... Well, dyna... A ti fel, oh, god. Yeah. Mm. yeah.
So mae gen ti mesen, y tap, um, y jubarage di bod yna erioed wrth gwrs, ond mae... Ma, ma, ma, um, bwyty Eidalaidd yn agor drws nesaf i Mesen. Clas. Uh, cyn bo hir, so... Ond mae Mesen yn gret, a mae Rhys y uh, perchenog athe trwy ysgol y wern y glan taf, absolute top boy, a chi'n gallu mynd mewn a... Fi'n caru rhyw beina, mae loads o Gymru Cymraeg yn byw na, yeah. so mae ma fe'n hyfryd. Mae bach fel Victoria Park, ochr arall y dre. Yndi. Yndi, le ie. Yndi, mae fe basically. Yndi. Love it. Ond on, peth arall gret am um, rhyw beina yw, ma' 'na dafarne da yna a n- a achos dwi dwi'n gwrthod fel mynd i gwrdd â fy ffrindie i yy t'mo' yn y dre neu beth bynnag so erbyn hyn ma' lot o fy ffrindie i byw'n Penarth yym so fi yno'n mynd ar y trên draw i Benarth ma' 'na drên direct o Prydain i Penarth a pub crawl bach yn Penarth neu ma' nw'n dod draw ato fi a ni'n ni'n dechre yn y Pant Mawr lawr i'r dairy Lawr i'r tap, hammered erbyn bod ni'n cyrraedd y butchers. Pan mawr y deri bach yn shit, ond yna? Uh, mae'r deri ddim yn gred, mae pant mawr yn really nice. Ydy? E? Yndi, mae well, ma pant mawr a'r butchers, dyn nhw ddim wedi cael eu rheibio gan y, y corfforaethau. Gret. So maen nhw'n, um, ti'n maen nhw'n edrych fel... Maen nhw'n edrych y Green King, ond maen nhw'n... Maen nhw'n... Nhw, Green. Maen nhw, ma nhw bach, bach yn shitty.
Yeah. ond mae'r deri yn edrych fel y Three Arches.

A, a, pan ti'n teimlo'n wirion bost... Yeah, it's not going to work, that's not great. Be ti'n gyginio yn ystod yr wythnos? Fi'n cael yn y clyw, a fi'n mynd i, fi mynd i gasio beth i'r pryd, achos nes di specifically ddweud ni pan nes di gyrraedd, nes di ddod â typ away pan nes di gyrraedd, a dweud dyma fy mhryd. Yeah. Fi wedi dod ar bwyd i chi hen o boes. Gwestau eraill, cymrwch nodiadau. Serious. to, ni'n talu'n dda, so dewch a digon o fwyd. So, mae yna ma gwbl o bethau, dwi'n, dwi ti'n mo, go-tos. Um, grilled cheese sarnie. Mm -hmm. Fi yn sucker am grilled cheese sarnie. A.K. Toasty.
A.K.
Toasty. Um, nath um, Emyr Sean, nath e ddweud bod e'n neud curry um, fac bus a halloumi. Dwi yn hefyd, mae ma hwnna'n un o'n staples wow. i, ond dwi'n caru dal Fi'n absolutely caru dal. A fi jyst wedi galw um, chickpeas yn fackpeas, so beth yw lentils? Corbis, falle, Corbis, rhywbeth yeah. Corbis. So, dal... Over, over the top, Pete. So, so be fi wedi dod i chi heno yw... Na, cor, fel corach, fel corgi. Ah, shit, na, fi ddim wedi...
Pys bach, you know. Yeah.
Corbis. Gor, fas i'n gor neud o'n i'n meddwl. Ie, ie, ie. Ond cor... Mae'n gweithio ar y ddwy ffordd. Fuck knows.
Be fi wedi dod i chi heno yw fel rhywbeth dwi wedi dyfeisio fy hunan a Dros y blynydde fi wedi cyginio loads o wahanol fathau o dal a ti'n modd, yr unig beth cyson amdan nhw yw pa mor anghyson yn nhw, ti'n modd. Mm. Mm-hmm. Achos fi just, fi yn, fi'n credu'n gryf mewn just taflu pethau mewn i'r pot a gweld beth sy'n digwydd. Heblaw yn pam ti'n pobi.
Ar, o, oh, dim pobi na, no, mae hwn just, oh, okay. ti'n amser ti'n, amser ti'n just yn cyginio ar yr hob, mae'n wahanol. Ond mae'r ma dal yma, um, so mae'r ma dal yn dilyn rheolau, ti'n modd, eitha convensiynol. Dechrau gyda winwns sag olew, garlleg, sinsir, spices, lentils mewn, um, tin o laeth y gneuen goco, mm. uh, a falle tin o tomatoes neu ddim, ti'n mots, bach o stoc, ti'n mo coriander, spinach, beth bynnag cyn y diwedd. Ond be, dwi, be fi wedi dod at chi heno yw Hawaiian dal, a Hawaiian dal yn meddwl pyn afal, um, madarch a jalapeno peppers. A dwi'n dwi droi ffroio nhw uh, mewn ffrimpan ar wahân. Okay. A, a, as in llosgi nhw. Mm. Fi, a wedyn ar y diwedd taflu nhw mewn. A fi'n absolutely caru uh, pin afal so, a so, bobeth. So ti'n droi ffroio nhw i gael pa fath o Reaction? Just i llosgi'r fuckers. Ti'n gwybod, ti'n gwrando y mae ar re reaction. Come on now. Oh, man. Come on. Na, na, dim, dim, achos does dim protein yn y Oes, stwff yma. fucking hell. Is it mushrooms a protein? Right, surely. Sa'n credu bod. Mm, not sure either. uh, na, mae'n gwybod. Ond ie, yeah, just Just llosgi.
Just llosgi. Ond mae, ma, pan ti'n yeah. pan ti'n ffio uh, mushrooms, o mae'r ma lot mwy umami a mae'r nice. blas. Mm. Nice.
Oh, yeah, nice.
So, yeah, ond on, dwi'n dwi car, fi'n gwybod bod rhoi pobl um, ddim yn hoffi ffrwythau mewn, yeah. mewn bwyd sawrus. Um, dwi yn,

Ond ie, dwi'n caru ro- mango, fi, fi, mae mango yn mynd yn hmm. hyfryd mewn dal. Ie. Uh, dwi'n caru pizzas fel gyda um, pear a walnut a blue cheese neu afal. Pyn afal gyda popeth ddo. Mae yeah. pyn afal. A pyn afal, wrth gwrs, fel ni gyd yn gwybod, yw'r unig fwyd sydd yn effeithio ar y ffordd mae'ch sbyrm chi'n blasu.

Ife effeithio ar sperm dy hun mae e, neu effeithio ar sut mae ferch yn blasu'r sperm? Fi ddim yn deall. Neu bachgen. Neu bachgen.
Fi'n meddwl... A mi rhaid ni double check on.
Gen i glas bach wedyn. Beth oedd y boi yma?
Hawaiian sperm. Ond beth oedd y boi yma, beth oedd y porn star yma'n gweud oedd ar sets porn films, mae yna just bwcedi o, like, bo, o, o, o, o pein afal. A mae'r boys sydd a, t'mo, yn, yn ffwcio, maen nhw just munsio pein afal trwy'r dydd. So fi'n meddwl bod e'n So ma' raid bod e'n effeithio ar y effeithio. ffordd... So mae'r so ma sperm yn blasu o bein afal. Ie. A- o- Oce. Odd un fi ddim am synies i t'mo' ar Dim digon o byn afal, ma' raid. Dim di- dim Dim digon. Dim ond jyst oren yn y salad ar y pryd. So ife dyna pam nes ti ddod o'r Hawaii yn dal i ni? I masgo'r Ie. gwirionedd. Jyst i gael blas bach wedyn. Ta mae di aros pryd. Ie, baby. So mae'r jalapenos wedi effeithio arno fe, so mae'n gwybod. Hwna'n effeithio'r ochr arall. Ie. Ie. Mae'n rhywbeth arall dwi'n... T'mo, eto, nôl i'r ffordd mae'r palet wedi newid dros y blynydde. Amser o'n i oedran ti, o'n i ddim yn bwyta unrhyw beth gyda chili arno fe. Na? Na, o'n i ddim yn, o'n i ddim yn mynd, a- ag eto, mae hwn, o'n i'n tyfu lan mewn tŷ traddodiadol, dim ond yn bwyta chicken Kievs a Findus tr- crispy pancakes. Ond doedd, doedd na ddim chili ar y fwydlen. Doedd, doedd na ddim, dim, dim, doedd na ddim chili yn y tŷ. So, ti'n gwbod, amser nes i, nes i ddim cael curry tan bod fi'n mynd i'r brifysgol. Mae hwnna'n net.
Yn dyfa? Yni. So, Yni. curry cyntaf fi'n 18 oed. Um, a, a, a, a ti'n mo, coma. Mm. Let's face it. Yeah. Am good couple of hwnna fe. A wedyn, ti'n mo, es i, es i deithio i Thailand a llefydd fel hyn. Um, so ni yn, again, 23. A dyna pryd nes i ddechrau, a nes, nes i fynd a, a, a, a meddwl, oh, just treol popeth. Just treol, os oes yna gyfle'n dod i dreol rhywbeth newydd, just gweud ie. Yeah. So yeah. dyma, oh, dyma beth i gwyddodd. O'n i'n treco yn gogledd Thailand, ochrau Chiang Mai ag i'r gogledd ffordd na, yn yr fath o ardaloedd y Karen Hill Tribes. A o'n i ar trec gyda dim ond tri guide a pimp o bobl. Uh, fi, merch o'r enw Elin o'r gogledd, uh, boi o'r Swister a dau o Japan. A yn un, un noson, o'n nhw'n mynd, nath y guides gofyn, do you want to eat some frogs? Mm. A pawb like, I mean, do I? Oh, I don't know, I mean, when in, when in, when in, France, when in Rome. so, ath y boes yma allan i'r nant agosa, ac o'n i gyda nhw, Ac ath un o'n nhw mewn i'r... i sefyll yn y nant, gyda head torch wedi troi off. Nath e pwynto'r head torch at y dŵr, troi ymlaen, oedd y, oedd y nant yn llawn brogad, a wnaethon nhw just rhewi achos y gole. So dyma'r boi, y ddau gaid arall, just yn mynd â bwced ac yn llenwi'r bwcedi gyda brogad. Just brogad bach fel na o'n nhw. Mynd â nhw nôl i'r camp, torri bolen, bol, bola nhw allan, rhoi nhw ar ddarn o bren, so oedd gyda ti fel kebab o fro mm. gaod, ti a chwech broga ar bob darn o bren, like, incinerator nhw dros dan agored, a bwyta nhw'n llawn, Popeth. Popeth. Ie. Meron cake. Cool. Mwah.
Mae'n neis.
Oedd e'n stunning.
Oedd e'n blasu fel chicken. Oedd e? Oedd e? Oedd e genuinely yn. Oh, okay. Oedd e genuinely yn. A dwi wedi bwyta brogad ers hynny mewn uh, bwytau ffraneg a dyn nhw byth wedi blasu mor dda ar nos yna yn Thailand.
Waw. Ie. Yeah. Ie. Yeah. Ie.
Yeah.
Great. Ie. Yeah.
Ar yr un trip, o'n i'n o'n i'n bwyta Dung Beatles. Mm. So, oh. so eto, wrth bod ni'n cerdded trwy, to, ar y trec yma, os o'n nhw'n gweld, um, mo, dom da, o'n nhw'n flipo fe dros, oedd yn llawn Dung Beatles, o'n nhw'n nhw cymryd y Dung Beatles, o'n nhw'n golchi'r Dung Beatles wedyn, a wedyn droi ffroi o'n nhw, a o'n nhw fel cnau. Oh. Uh, fel dry roasted peanuts. Mae rhaid bod reina'n llawn protein. Oh, yeah, definitely.
Dung beetles.
Definitely. Felly bod Maya yeah.
dry reaction yeah. yna. Ac o'n nhw hefyd, o'n nhw'n just yn deall y, y, y, y byd neu'r amgylchedd o'n nhw'n byw yno. Cos o'n nhw hefyd yn, yn pigo lindis a stuff fel hyn, a ti'n meddwl gwahanol drychfilod ac yn droi ffroen nhw gyd. So ti, ti fel cael mixed nuts ond o'n nhw'n drychfilod. Ac wrth gwrs, Cerdi i farchnad yn Tsieina, yn Japan, yn Asia yn gyffredinol, a mae trychfilod ar, ar y fwydlen.
Ond dim fan hyn. Dim fan hyn.
Dyna sy'n angen ar marchnad Caerdydd. Fi'n credu. Mae fe, ma fe yn rhyfedd o'n dweud, yr, um, yr agwedd cynhenid sydd gyda ni at fwyd. Achos er enghraifft, Um, chi'n cofio'r er horse meat scandal? Findus oedd hwnna, ynddo fe. Classic.
Findus oedd hwnna. Na, Findus oedd e. Dyna pam oedd e. Dyna pam oedd e. Ni gafon ni'n mynd rhoi quiz do rhywbeth. Da. Horse meat. So ti'n bita horse meat, pancakes. Ond dyna'r peth, right? Oedd na furore, ynddo fe? Oedd na bobl mwgrach Cerwch i Ffrainc. Ie. Ma' ma' ma' ma' ma' nhw'n bwyta ceffylau trwy'r Mae'n bloody amser. flasus, ddo. Ie. Bysen ni'n bita fe. Ie. A fi wedi bita fe. Fi wedi Ffarm gy- yn t'mo'? gorllewin Cymru oedd dad fi na fe gweithio ar pan oedd e'n fach. Um, oedd yn rhoi'r ceffil yn yr Findus. Be, so, so cyn, i- cyn iddo fe gael ei Yn y canol. Ti ar un pryd yn ymwneud. Falle bod wedi effeithio yn fe. Ie. A dwi'n gweud hwn i, i gyd fel rhywun oedd yn lysieuwr fath o rhonc am probably deuddeg mlynedd. Um, so, so sa'i wedi bwyta tymod, cyw iar na cig eidion a dim byd fel yna ers y, y ganrif yma. right? Nes i stopio yn 99 ac o'n i'n lysieuwr eitha hardline, dim gwyth, gwisgo lleder, so oedd rhaid i fy, o'n i'n rhaid i fi gael gwared o fy trwsus lleder i gyd, oedd gen i lot o'r hynna. Ond on, genuinely, dim belt lleder, dim, dim sgidiau lleder, a wedyn es i ar wyliau amser oedd y plant yn fach, eithon ni Gernyw, a eithon ni Padstow, a Rick Stein, Rick mm. Stein, sy'n berchen, mae fe yeah. berchen tua pedwar bwyty yn Padstow, a mae fe hefyd yn, bwyt, yn berchen chippy. A fi'n lli cofio sefyll yn y, yn, yn y cyw, a gweld pobl yn dod allan gyda'r fish and chips o'n eich yn ffantastig. Ac o'n i'n meddwl, ydw i jyst yn mynd i gael ffucking chips eto fan hyn neu be. a nes i'n gwneud penderfyniad na, fi'n mynd i gael fish and chips, a Ie, yeah, a, a ers hynny, so dwi yn, dwi yn bescaterian erbyn mm. hyn, mhm. neu yr, uh, uh, fel mae ma Mark Kermode yn galw fe, mae fe'n lot gwell, fish and chipocrit sydd yn gret. A nice. dyna'n union beth ydw i, achos es i i Padstow ac yn just rhaid i fi gael fish and chips.

Mae bach o halen yn hwnna. Fi di roed, wel, fi'n roed beth ti'n galw em, halen môl ar y top oh, wedyn, ie? Dyna fe fi'n neud. Sbwylio ni. ti'n ei dda.
Bloody hell. Annog nadolig.
Teilio yn ysmôn. Lovely, lovely.
Oh, well, Oedd hwnna, siwr sôn am Dung Beatles, ni di siarad lot o shit heno. Do, glei. Neu heddiw, neu prynawn ma, neu bore ma. Who will ever know. Dyna chi'n gwrando. Um, yeah, absolutely amazing. Ni di cael actual bwyd, so fel, wedodd Dewi. We're stay on nesa, up your game. Ie. Yeah.
Dwi wedi gosod cynsail nawr. Mhm. Mm Bendant.
Ni'n disgwyl e. Mae wedi bod yn proper cynsail, so diolch, diolch o ti am hwnna. Pleser. Um, ni wedi cael prydau really cool, really nice. Um, the

pasio at rhywun sexually. Fel os mae gyda nhw... Um, Pardon? Natology. So os gyda rhywun alergedd i gnau, yeah. hwnna yw'r unig gneuent, os ti wedi bita fe, a ti'n cael rhyw, ti'n gallu pasio fe'r person arall, maen nhw'n gallu mynd mewn i anaphylaxis. These nuts.
Mm. Man, right there, yeah. Classic Brazilians. Na gyd wedi. Rai. uh, Twice. Yeah, go on. Fi eisiau mwy, fi eisiau mwy o brownie, so, hurry up. Er,

Ydyn ni'n cael llwyed nawr? Trio di fe, a na i... Gyda crisps a chocolate. right.
A wedyn gai tas yeah, o'r... Uh... So, wyt ti'n al... Os gyda ti alergedd i... I mean, just dim cnau yn fe, just dim pysgod yn fe. Go Worcester sauce, mae hwnna?
Fish sauce? Oes, mae hwnna, mae Worcester sauce. Os e, angon,

So ma' a hefyd odd 'na bach o halloumi 'da fi yn y fridge so fi 'di whaco halloumi ynddo fe hefyd y tro 'ma. Dyw halloumi ddim fel arfer yn mynd yn y yn yr Hawaiian Dal ond... Fi eisiau ffeindio darn o bun afal i neud yn siŵr bod fi'n cael yr profiad llawn. Rwy'n yn brysur heno.
Mae'n masif fyd. Eh? Ceri ôl y camera.
Go on. It's na ni. Go on. Talk us through it. O, mae hwnna'n neis.
Go on.
Tipyn o cic.
Yr blas. Dim sir. Ie, yeah, sir yw pyn afel, mewn ffordd. Ie. Sir Felis. Yeah.
Mae hwnna'n hyfryd. Dwi'n ni fe mewn yn clywed. Ti'n neud y thing nawr y diwedd, ble ti'n rhoi, ble ti'n ffrio wyn o'n sagar ceg a wedyn rhoi hwn ar y top. Be mae'n galw hwnna? A taca, ie?
Taca, ie. So, he, do, fi wedi wneud hwnna heddiw, ond on, i rhywbeth arall dwi'n hoffi wneud yw

Fi'n cofio mynd drwy phase o just neud lentils achos bod nhw'n rhad a pan o'n i'n byw ben fy hun am y tro cynta yn y brifysgol, obviously. Ond ti ddim, maen nhw ddim wedi mynd yn mush fanna. Sy'n rhyfeddol.
Achos maen nhw wedi bod yn cygyrio am, wel, am hanner awr, wrth gwrs. Maen nhw'n neis ac yn, maen nhw ddigon o bait iddyn nhw. Ond dwi e ddim yn... Ie, mae hwnna'n, ti'n ma, mae hwnna'n, fi'n meddwl bod

Um, Llwy, diolch yn fawr iawn. Mae gyda un cwestiwn i orff cyn i ti... I orffen cyn i ti adael? O, oh, ti'n meddwl beth i siarad nawr. Cyn i ti orffen. Chi orff. Um, ni ddim yn siarad am y pina fel. Unau, tip coginio neu jo coginio. I say joke again, okay, joke yn fwy. Mae gen i dau tip, right? Yes. Y tip cyntaf yw peidiwch roed rice turmeric i'ch ci. Achos ni, so, so yn aml, os oes na reis dros ben, dyn ni, mae'r ma, ci yn hoffi reis, so na, os oes reis dros ben, na i mixo reis e gyda biscuits yn y bore, a bant o fe. Ond nes i wneud turmeric uh, rice i nos o'n cwbl wythnos yn ôl, rhoi e'r ci, oedd shit e yn luminous am cwbl o ddyddiau, ac o'n i bron am mynd o fe i'r vets. Ond nethon ni ddim. Os nethon ni gofio be ni di roi. Yn blasu neis ddo.
Oh, lovely.
so hwnna yw tip un. Tip dau, so o'n i'n arfer um, cymryd, os o'n i'n cynod i sil, o'n i'n arfer cymryd oriau yn neud um, greifi winwns, caru greifi winwns. Yeah. O'n i'n arfer, ti'n mo, o'n i'n sefyll wrth y stof am oriau, falle ddim oriau, ond awr yn neud y greifi winwns yma. A wedyn nes i glywed am hack i neud y cheat onion gravy maen nhw'n gael e. So chi jyst yn defnyddio granules, pa bynnag granules sydd gyda chi yn y cwp wrth, ond uh, os chi'n defnyddio fel onion jam neu onion marmalade, taflu hwnna mewn, a mae fe'n rhoi'r er un texture a'r un fath o, uh, er un blas i chi, neu blas tebyg iawn i fel tasa chi wedi bod yn neud e am oriau. Ond ie, uh, yeah, mae'n cymryd dwy funud.

Diolch yn fawr, Llwyd. Pleser.